Job a ngan pakhat an he pariat. Cun Bawipa nih Satan cu a thawh i, Ka sarizet hi na rual bal maw? Vawlei cungah hin amah bantuk soisel awk um lo na ding. Pathian a ṭih i ṭhatlonak a liamtakmi hi an um lo, tiah a ti. Tiva a thawh chim nakhnga ka van duh ṭhan. Ka

Job cauk ka rel ahhin ti cauk ka rel ahhin ka nunnak hi a ka tong lai nan si ve cio la tiah ka ruah. Job cu keiman cu a tampi kha a ca cu a tampi na te khan keiman cu kan chim ka van se tampi cu ka chim kho la lo ca keiman ka duhnak zawn tete kha ka van lak hna la lo Job cu kan theih bantukin Pathian van nih a ding a fel amah a ṭihmi si ti ai ṭhawngmi pa si ti sinain ni khat cu Job sinah khan a sinum pawl kha pakhat hnu pakhat nan kan rat tikah an kan rat i thawngpang a theihmi cu na fale te an thi na sevil an thi na sinum an thi hna ti thawngpang chia lawngte kha theih mah cu lawng hmanh si loin amah a pum chung hrihrim ah fi a nungmi hma in a kechik in a lut chung tiang mah fi a nungmi hma na hrin tiah Bible ca chungah kan hmuh mah ahcun hika cun Cun hika cun ti ahhin kan cah i thilningmi cu mah i a tonmi thil vialte cu tukindah va har hnga ti kanmah khi i siter cio a kanmah cio khi i siter cio u silaw ni ni khat chung hna i nan fa le an thi dih na saṭil ve ti an thi dih sung le tlaknak ni ni khat bak i ton Cutu i a kum chung i a ka check in a lut hlum tiang van chia i thu khu di cikcek mi pa van si khi ze tluk in dah va hal hnga cu pinah amah ca khi cu va si ko va um ko seh anu pi ca khan ze tluk in khin dah va hal hnga mu lei kan um nu nih khan van ca kan von leng ṭhan hna lo cun anu nih timi cu na pathian cu von pam law Na tlinnak cu fek tein naa tlaih peng ko rih lai maw? Pathian cu Bawipa maw thi ko cang tiah a ti. Hihi ka ruat ngai. Cun a tangah sihmanhsehlaw amah cu a thawh i a hrutmi nu bantukin pei bia na chim cu. Pathian kut in ṭhatnak kan hmuh i ṭhatlonak zong kan hmu awk a si hnga lo maw tiah a ti. Hi thil vialte a him deuhmi a ka in sualnak a chim lo. Hihi va ca ka rel hin ka lung um ngaimi cu keimah khi ka van i sitar ah khin ti keimah cu ka pa mit ka zaw lo cu ti kip hmanh ah zei kan ti la tuan do thawng ka zia khi cu thawngtha chim tin ha rak tin nak khin chim du hlah kanmah don tuk nang bang tu hna thawngtha chim cu chim ding se law a chim tu nan tam phi ko chim hna se ka lung a ton lo do ko khan chim hla ti kha ka thlo kanmah ban tuk te hna nang bang tuk ai thei bia re re ban tuk hna chim cu haulo tang ni chim tuan hna se ka ti ka nuak ton keimah minung taksa tu nuak ton lo deuh wa ka pa tak rak ti don la a ka ti mi chu ka dua adang chi si na se lo chim chi chim tin har do tha zang piak ma ba chu no chu tha zang piak lai si bak lo in do na ka thak chu a ka ti don la kan ka hi ruwa kan asi tak ti ya tha zang piak lo pe ke ma tu ni ka thak hi ti chi ka hei thai kau bu la te in khan ka yu ve lo a e hau lo mi ka lung chung cun ka pal ti ka theih ko na te a hau lo mi si chim hau lo nangmah na tong chim cu a chim ko du tampi tung ko pastor pa lo chim ko se pe ko na na zan ka pe that na pam ka hei ti ton na ka hei chim dum an pi ma hi ma hi ba ba cha ka ban de kan ka lung hau ma chu kai ma hi ma ni job i a hrut mi ban tu kai bia na chim hi a tim hi kai ma hi kai sidar hi kai ma hi ka rak pal tu khi te ni pakhat upama te thawngṭha chim ding dirhmun Bawipa dawtnak chim ding a pum caah a tonmi kongah tete khan dingmi zong a nei kho mi si ko na tein bai chim kho lo in keimah tu hi a phit tu ka si hi timi khi keimah le keimah khe kai ruat le kan pa sinah a ti tawnmi cu UCC mawi kan ummi hi keimah caah cun ka van ṭha tu ke tiah ka ti tawn le zei ruangah ti minung hi kan sining zakhat ah zakhat cu i theih awk hi a har kan i thei thlu kho hna lo si na tein kan ni cu kan tlawm tikah an nu zong kan cawm pa zong kan cawm tikah hin kan sining hi zakhat ah a cheu cu kan thei hna ya iti pakhat sin kan um pakhat iti kan um ṭi tikah hin cun awp tlak mu lawng te si hna pakhat sin ah ka um an thin a lung sau ning ka ti pakhat sin ah ka um a bit an re thai ka ra a bit pai a chia ban lo ya ka ti pakhat sin ah ka um an ka ti na cun awp tlak mu lawng te hi pathian hi BCC nu na kan che le kai ma cha ka hin pai BCC ka um hi ka ban khat to khi BCC nu le vialte hi khi mi Bawipa nih hin miṭha, mithel, lawngte zulhawktlak nun neimi lawngte te rak kan keimah ca hin kaan rak ka chiah piak hi te khi keimah te khin te kan pa te ka ngei chim tawn a nia nu le vialte hna BCC nu le vialte hna Bawipa nih kan innchungkhar kan vale kan fale te kan zohkhenhnak hna ah siseh Khrihfabu ca thluachuahnak kan pe selaw hmailei ah a ramkomhnak ca zongah khan rak kan hmang chinchin ko seh timi kha van chin ka zuar cun hika lei ah Job ṭhiamṭhiam ah Job a van sawm rih le pahnih a fah a he. Panga ah khan a theihnak lawngin nangmah cu ka rak i theih, sihmanhsehlaw atu cu ka mit in kan hmuh cang tiah maka in kan hmuh i maka zawn tein tete khan ka duhmi cu zeidah a si tiah cun kanmah unau hawi hi a nungdam mi pahra kan si hna le pahra lak in keimah hi ngakchiat bik ka si le nulepa nih tar hnu ah hrinmi khi ka si cu ti ma ti khin nule hei thuak ko laitlang lei fadawt khi tar lei fadawt khi cu nan hei thai cio ko la la mi tika kan nu ka pa lawan ka lian hong hlun man khin ka pa mi ralka piak te kher i nei le hi hi te cun vai le ina khana va chia te cun ka lung hrin cang e ka ti lam kha khate khate ka va chia la Zapi bangtlang eidin kha psia in an van i phurh le biakte i va chiat i mi cu a thaw deuhmi, a no deuhmi, a thaw deuhmi paoh kha ngaichiah ti khi si keimah khan khi dir hmun ah khan ka hong ṭhang le u le ka u le zong khi zong nih khin ngakchia an fa bantuk zoh in khin an ka zoh khi ka u le zong keimah nak khin keimah cun i thlau ngai hna ti khi mu mah khan ka hong ṭhang le tangkua Tangkua Tangkua zunthla ah khan zunthla ah khan ka pa zunthla an ka pa kha kan sara zo kan hong zual ngai ngai cang la ka pa hi kan kan dir hun te vai ze da kan sim ku te cun ka pa nih hin fimthiamnak in nu hrinthluang ka pa hi mi kho si mi ṭhawng zong si a sin khua mi zong nih upat mi bochan mi si na tein catang lei ah hin catang naih ve lo tikan a fale hi catang nei ve hna se ti hi a si duh thah ngan bik se

Tataang a sianginn kai dingmi hi zei lo ding hi cu ka ruat kho lo. Mah caah cun ka mithmuh hlan ti ahhin a sawm ah va chia u. A chantling rak ka pia u, a puan rak ka pia u law amah hi ka mithmuh hlan te hin atu ka nun lio tein a sawm ah va chia u law cun ka thih sia he ram lai ee. Tataang ka falet nan rak awl lo dingmi le nan rak naih lo dingmi hi ka ṭih tuk a ti hna lama khan mi hi hi a chantling si, mi hi a puan si, mi hi amah ai pen dingmi si tiah khan rak piah dih le ka pa nih cun a lu te casuk le khan ka duh na lo te sawng an rak ka chiah tangkua kai lio ah cun la kan tangkua kan ka pan la kan thi tak tak tangkua kai kan ka pan la kan kan thi tak la kan harsa kan ban harsa kan kan ban um tang shan hang kan harsa ngai ngai chang tang tang shan hang kan ban harsa ngai ngai chang kan tang shan chan don na khu ka ban la ko le kha kole ka ban kai la ka len yo ang u le sina u le ti kan kan um na la kan bia ma tlong than tla han nak che ton da amah lo kan inn kha ngan tikah kan inn kha rak hranh pah hna thiam te her i awk le mah te cun tangka te her ka kuat tawn la a inn thlan man te cu la tangka te her la mi thiam te zai te hi te ka rak i awk la ma te cun siang her ka kai ta la tangka nai ka rak hmang siang lo a kai cu ka u le nih ka ti tawn mi cu kan ni cu na van chia tuk kan ni cu ka pa thong ṭhat deuh ah hin siang kan ni la vai kan si tuk hna hin kan duh ko in kan um kan ve lo nang cu na van chia tuk kan um na nang mah pe na van chia chan hin ti la kan mah hi van ṭi chan dawk thi cu le in ka pa cu ka ni ca ka thi tak mi ka ban tha ka ti nak silo te har nak i la ka lung do chin che ka hei ti ka na na te khan te khan ka um la ka lung phim mai in ro ro cun bai ro ko ke ma ni cun ka san dak ni kan thai ngai cun ka nu ya ka phei pi mi ka se la ke cu ka lung phim mai ti tu ro ong khan bai ro ka lung phim ngai kum san kan ka um pang Norway pathian dawt nak phong ram tha kan hong phan tik na hin ka thin lu a khan ma te kha a um peng pakhat na cun Pathian dawtnak thawngin rian te hna kha khai rian pakhiti kha cu pin zo thuk ngai ṭhe hiti atu atu na ke la rian tete zong kha ka van tlai kai phuak ka dam lo ruah ka tete khan si lengmang la voi khat na ka van dam lo lio ah khan ka lung ah hung um tuk mi cu kivi kivi rian ka tuan lio ah khan ka lung chuah kha luah lo hi nang ba hi nang ba pumpak hi nai thlen hau ti mi khi ka lung ah a ra le ka mitthli ka kurkur in tlan in ka tuan pa hin le ma cu teimah cu a fel ngai le keimah cu tunai ka chim bantuk an keimah cu ya ka that ko tum vai a ka hol tam sa so mil cha bo sai so ka fuan mi rong pe so cha sai da kai chin nim chu um ha ka nu ti ale ka nu dot na ka thai ngai ko pe ti chun kan har sat ni zong a thai ngai mi pe ka si ko chu keimah chu ku le kan ka si tung da te khan ka khan kai ro cha keimah la keimah khan cha sorry si ka khuh dam tuk ring lo nak ngai thiam pa ti to ma khat te khan te khan ka ka thlan ngai ngai din kha phone na chung kai thai lo te khan um te khan ka um la te khan ka ban dam rian ha chu khai ton la ke ka um le te phone phone ke chona khin ka dai kan ti na kan ki kan ni chu ka pa chan ye ajan ti mi thin lung te kha atam pem Khati khan i uah pem kan thinlung chung khin ti lam a khan nai ti a dongnak ni kum i fak ngai i ka ke ka van zawt ah khan ka i kha lio ah khan cun kan thei bantuk in ka tai tang ka thing ka thi ka chol khawh ti lo ka zun hman ka zun khawh ti lo ti i lio ah khan life khin thong tha thi ka ngai tawn lo ti facebook khin pakhat nun nih chim ni cun mah pumpak i thlen lo ah cun nan hin kan mah ni thlen masa lo ah cun ti mi ki thong tha ki chim ka lung a tong ngai ngai le ka ka ngai than la mang vai ni vai thung ki ka ngai la aw ning i thlen timi hi mah pumpak rak i thlen timi hi zeihmanh si tung lo ka holh tammi le cabo vasaih sisawh ka huammi lawng hi lawng hi keimah nih cun keimah le keimah hi ka ṭhatlemnak ka rak in hmu na tein rak si tung lo ka lungchung taktak in pei atu atu mahna hin ka ka hmang re cu kanmah cu kan ka pa nih lio ah vaya ka hngakchat lio si ka pan lio si pan ti kan lawng tai dan si kan hol te pan ti ni dan thung lo si se pe dan ka si kan ma si pan ti lawng tai dan peng mi ka si kan tang sari tang le ka kai mana si ni ka rak chap ka hai divan tu pung san kin makan thin lu ka u anak thin lung te kha tang peng mi kha maka kha nai te ka zo ti ze lo khan ka lung an hong peng o ka lung chung i i u anak Mah timi rak mah timi uahnak thinlung rak neihmi hi pei Pathian na rak duh lo hi mi hi pei Pathian nih khan i thlen ding in rak ka chim pekmi si lah hi timi kha ka lungah khan hong chuak ngaingai. Le ka u le zong khi ka u le zong khi phone kai chawnh hna kan i chawnh tawn ah khin kai chinh hna la ka u le zong nih khan kan ti tawn mi cu lo cu tin lo kan bia ka bia kan kir ka duh mi cu kan nih kha ka pa le nih takhan vawlei lei khan usa an pek tuk nain tampi a rak kan rak colh mi cu ka pale kha biaknak rian rak kal ve ti lo pum hman zarhpini hman khalei an rak kan riah tak le tete kan inak an mati lung kan rak um ta zarhpini zan lo lo han rak lung to ni khan han rak kal than ton la biaknak le ya kan rak tlol di la kan una rol kan rak ti mi chu atun hu kan lung fin mu kan ti mi chu kan ni chu kan nu ka pa ni pathian bo na thongin vawlei lei chun mi zau har lo tina kan chia ko na tein Pathian dawtnak zeihmah na kan theih ti lo le timi thil kan i ceih tawn an cun nai te zong khan kan hei ei ti kan ni chung cu kan thi zung hrim pei a uak kan u hawk tuk cu kan keimah hrim nan si cio cu ka thei lo na tin keimah hrim cu khate kha pei ka thin lunga ka pa nun lio thema cun cu pei kan rak si cu ti mi kha pei ka ci tu tiang kai pek peng cu atu Pathian dawtnak thawng hi tin ka van lam lo bu in ka um tu Bible chan ha tlawmpal ka le thlan ha ka chan thawng thlam na ka hei tu lawng in pei mihi ka pemh cu tihin ka hei ti hna u le tihi ka asit bak kan si cio ko mu khakha kan thinlung ah baka um cio le kan kan hei ti hna kai chim lu mi cu Pathian dawtnak kan van theih te takah hin cun ni ah hin cun tiang ka chuah hi ka hmuh mi chung te pakhat van i hrawm hna kan duh mi te cu keimah hi ka nungak te ka hak che te ning ṭih pang tuk mi si Na pu nih na ka ti tawnmi cu ngun nang cu na ning ṭih hong tuk le mi thla hian ngun na tlaih te la ka ti la mi thla zin la ding cun ka tlaih kho la ka ti a si lo nang cu na ṭih tuk nak ah hin mi thla na van in rat na tlaih te ko la ka ti tawn la tuk cu ning ṭih bangmi ka si na tiin Pathian dawtnak thawng in ning ṭih timi ka thei ti lo tu ahcun keimah le keimah tu hi ka khuaruah ai hak le tu apa zan tun liam nak chung ka va don chu hlei ni le hlei ti na cheu ah khin zan ki ka va don la sano tlang nak chung liang ka chuang sano ka than ka than le ka chu ka va don kim kan tu mai ki kai ha wa ya ka ti lo e ya ti han lo ka hin ti kai ma la kai ma te khin mai a hlan kan se lu liang chu chu chi va don chi chim lo in northern tiang va don ni tu sano than ni va don chi chim lo in liang man ka chuang am tu ma lo kut ka sham man ka diam ngam hoi tu lo ka chen thut nim he Pathian thluachuah tin timi hi midang caah cu ning ṭi theih ti lo hna kha a ṭhu san la lo. Natin kai ka caah khan cun zeitluk dah ning ṭi ka rak theih ruangah khan ka nun sa ka tuar ka fale zong rak tuar ngai cu ti ki ning ṭi rak ton tuk ruangah khan a rak har mi kha rak a rak har ning kha te midang caah cu ning ṭi kan theih ti lo te hna kha van chim ah khan i chuak zong ka si men la si natin kai ka caah cun ka te hna kha Pathian thluachuah ngan tuk si tiah ka ngan cun ka ruat. Tuni ah hin Pathian nih hin keimah nih ka hmuh a ruah ning ahcun Pathian nih hin kan innchungkhar cio kan si, pumpak cio kan si a, kanmah le kan i tlak ning cio le kanmah le kan si khawh ning cio hin thluachuah he a kan pek le mah thluachuah ah khan a hman zia thiammi cu minung pakhat cu fimnak zong a kan pek ko le rumnak zong kan pek ko le nain fimnak, thiamnak an kan pek i kan hman thiam lo ahcun a kan lakpiak ko le Nan fimnak thiamnak a kan pekmi hi amah kan lawmter chinchin ah khan cun amah Bawipa nih a kan chap ko na mah kha na cu ahcun ti khi lei ma cun ka kom ngaingai na upama kan rumnak te hna kan nei sinak amah kan thei lo cun santlai lo amah kan thei chinchin nak ding a si ah khan amah rumnak hna kan van nei fimnak hna kan van nei amah kan thei ah khan cun Amah khi a kan chanh chin lai ti keimah nih cun ka ruahnak sen nih cun amah Bawipa nih hin kan ca hin sian lo mi zeihmanh a ngei lo kan caan ah hin ai tlak ning cio hin cuah hi a kan pek a kan pek ko hna ti ma cun kan dam lo caan upama rum ngai ko ṭung in taksa sinak cu rum ngai ko ṭung in thinlung in Bawipa rak theih lo in rak sifah ngai khawh zong si Cun taksa sinak in rak fim ngai ko, catang ha rak san ngai ko natin Bawipa rak theih lo chung in rak sifa ngai ko azong si timi khi khua ki tu hrawng cu ma lawm te kha ka lung aum cun pakhat kamah ti kan dam lo tina kan bam ton na hin a caan na cun ka nan vui vai cio mu chu ka thei lo ka ka vui vai lengmang keimah hi zei hme ka chuah chan si zei hme ka chuah chan hi hi ti dam lo i nurum ram tina pathian dawtnak thawng in kan phan ya Norway ram ti nak ah ti dam lo lengmang hi ka ca in zei nih ka chuah chan hi si ti ti dam lo peng hi ti um hi mo ka chau chan hi si ka ngat hi ka vai peng peng ka hui vai peng sina tin phut tu hruan ko ro mi chu ka chen ni hin ama hi kan ton nak ding ama kan thai nak ding ama hi kan ton phu nak ding si a chi zei lam pau hui pai ama pathian hi ram au ko hi arum ngai mi rum ngai tung li chung lai pathian ton nak thelu si fa ngai Thianghmai ṭhawn ngai tungmi Pathian dawtnak theih lo i rak sifah ngai lo ahcun kan dam lo zongah Pathian dawtnak hi amah he kan i theih ahcun kan dam kan ṭhawng hi teh timi ci ka thinlung ah hin ka hrawng cu mah lawngte khi a um ka kan lawmhnak lawngte khin ka khat ka hrawng cu bia maca cun tu nih hin zeidah kan in sawm hna le kan in sawm hna ka duh ti ahcun amah Pathian nih hin kan ca hin kan i ṭang ning cio in thluachuah her an pek a cuai ka van chim bantukin a ka van nolh ṭhan la ko la Bawipa nih amah he kan i tonnak Fawhnak ding a si ah cun a lamkip in thluachuah he kan pek le a thluachuah kan hman thiam lo ahcun a dang in a kan auh ṭhan lengmang ko. Harnak zong a in auhmi kan um lo, damlonak zong a ummi kan um lo, rumnak zong a ummi kan mah phunphun auhnak kan um kan kha kan tong hna lai ti kan mah le kan tonnak cio tuah kan Bawipa kan i dawtnak si law Bawipa hi na theihnak loin a theimi si loin